Jesus comot for dat place go Judea and Jordan River area. Plenty pipo still gada come meet am. E come begin teach dem as e dey do every time. Den some Pharisee pipo wey wan test am come ask am, E bad make man drive im wife at all?

Jesus answer dem, Anybody wey drive im wife, then he go marry another woman, he don commit adultery. And any woman wey leave im husband, then he go marry another man, don commit adultery too. Jesus and small small children

I tell una true word, anybody wey no receive God kingdom like small children no go ever enter inside. After, Jesus draw the small children near body, come bless them. Di rich man. As Jesus dey waka for road, one man run come meet am say, Good teacher, wetin I go do make I for get life wey no dey end? Jesus answer am, Why you dey call me good? Nobody good except God. You know the commandment, no kill person, no sleep with person wey you no marry, no thief, no lie for person head, no shit person, respect your papa and mama. The man come tell Jesus, Teacher, I dey obey all this law with all my heart since I be small pikin. As Jesus look am, e come feel for am, then e tell am, E get one thing wey you never do. Go sell all wetin you get, give poor people the money, and you go get plenty property for heaven. Then make you come follow me. Wen di man hear dis word, e vex comot there because e get plenty money. Den Jesus look round come tell im disciples, E go hard well well for pipo wey get money well well to enta God kingdom. Di disciples surprise for wetin Jesus tok, but Jesus tell dem again, My children, e go hard well well to enter God kingdom o. E go dey easy for camel to pass needle hole than for people wey get money well well to enter God kingdom. Dem surprise more more, come dey ask each other, then who God go save? Then who God go save? Jesus look dem come answer, Dis tins hard well-well for human being, but no be for God, becos evritin dey possible for God. Peter con tell am, See, what of we wey don leave evritin wey we get con follow you? Jesus ansa, I tell una true word, e no get anybody wey leave im house, brodas,

go be their own. But many people wey be first now go be last, and people wey be last now go be first. Jesus talk about him death and resurrection again. Jesus and him disciples come dey go Jerusalem. As Jesus dey waka for their front,

See, we dey go Jerusalem, and dem go sell man pikin give di priest oga dem and di law teachers. Dem go condemn am and dem go give am to di Gentile pipo. Dem go laugh am, spit for im body, flog am well-well, come kill am. But afta three days, e go wake up. James and John beg Jesus. Zebedee children, James and John come meet Jesus say, Teacher, we wan make you do anything we wan beg you. Jesus come ask them, Wetin una want make I do for una? They answer, Make you allow us sit down with you for your kingdom, one for your right and di oda for your left hand. Jesus ask dem, Una know wetin una dey ask for so? Una go fit drink from di cup wey I go drink from? Abi una go fit bear di baptism wey dem go baptize me? Dem ansa, We go fit. Den Jesus tell dem, Una go really drink from di cup wey I go drink from, and una go fit bear di baptism wey dem go baptize me. But nor be me go tok who go sidon for my left or right side, becos e get di pipo wey God prepare am for. Wen di oda ten disciples hear wetin Zebedee shildren tell Jesus, dem con dey vex for dem. Jesus call and tell dem, Una know sey pipo wey dey rule di Gentile pipo dey do oga for dem, and pipo wey dey high place dey use dia position dey oppress pipo. But nor be so e suppose be among una. Anybody wey wan be oga among una must be una servant, and anybody wey wan be first among una must be everybody servant because even man pikin no come make dem serve am but he come to serve people and to give him life make many people for dey save. Jesus heal Bartimaeus wey blind. Dem come go Jericho. as Jesus and im disciples with plenty pipo dey comot for there, Bartimaeus wey be Timaeus pikin, one beggar wey blind, sidon for road dey beg. Wen e hear sey Jesus wey come from Nazareth dey pass, e come begin shout. Jesus Christ, David pikin, make you sorry for me o. Many people come dey shout for am make e quiet. But e come dey shout more more say, David pikin, sorry for me o. Jesus stop, come say, make una call am come. So they tell the blind man, make you happy Get up, because Jesus dey call you. Bartimaeus throway the cloth wey e take cover body, come jump up go meet Jesus. Then Jesus ask am, Wetin you want make I do for you? The blind man answer, Teacher, make my eye open make i for fit see again so jesus tell am go your faith don heal you at once the man come dey see and he come follow jesus

Make una tell us wetin una think for the comment section below. May Baba God bless all of us. Amen.